Shwmae sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n yn saff yn iach. Dwi'n chi'n falch am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i gyflwyno y gorchymyn a phyty cysylltnod gyda fan. Yn defnyddio hwn, mae'n angen yn defnyddio y gorchymyn sudo i rhedeg gyda'r er caniatadau o defnyddio'r gwreddyn.

Ond, yr un sydd yn bwysig ar ein cyfer ni yw yr un fan yma, sef adweaith, i arddangos yr gosodiadau ar gyfer yr adweaith o'r pecynnau ar yr gefn drefn. Felly os yr un yn mewnbynnu yr un gorchymyn fer o blaen ond dim ond gyda'r uh, namin H. Mae'r hyn yn esblygu yr un peth. Os ydyn ni eisiau mwy o gwybodaeth ydyn ni'n gallu, er enghraifft, mewnbynnu y gorchymyn, man, ar gyfer canllaw, gwagliau, a wedyn y gorchymyn abt, cyswllt nod, cydfan. A dyna ni. Ac fan yma, dyma'r yr gwybyddiaeth system perthnasol. Ac ati. A'r rheswm pam y mae'r yr gorchymyn mor defnyddiol yw pan ydyn ni eisiau i ymholi ynglyn at yr pecynnau neu meddalweddau sydd yn eu menysefydliad ar yr cyfundrefn neu yn ein diffygio oddi wrth yr cyfundrefn, rydyn yn gallu rhedeg yr gorchymyn i ddarganfod mas, er enghraifft, os ydyn eisiau i ymholi ynglŷn at yr fersiwn neu drafodaeth o'r poriwr Firefox, rydyn gallu mewnbynnu y gorchymyn fel sudo ac wedyn apt cysylltnod cyfan Ac wedyn, adwyaeth. Ac wedyn, yr enw o'r pecyn. Ar gyfer yr poriwr Firefox, mae'r hyn yn Firefox gysylltnod ESR. A dyna ni. Nawr, mae'n yn dweud yr strategaeth sydd wedi ei myn-sefydlu yn gyfredol ar y cyfrifiadur yw 78.14.50, dy ddim, ond, oddi wrth yr cadwrfa, y fersiwn diweddaraf sydd ar gael yw 91.10.10, dy ddim. Nid oedi hyd o'r gwybodaeth ynglŷn at yr strategaethau sydd yn diweddaraf, am dro i dro, mae'n angen i rhedeg yr gorchymyn arall, sef RPT neu RPT Cysylltnod Cyrchu, i ddiweddaru y gwybodaeth ar yr cyfrifiadur oherwydd mae'r yr gwybodaeth ynglyn at yr cadwfeydd yn ei cadw yn lleol ar y cyfrifiadur. Felly, os yr yn eisiau i ddiweddaru hyn yn ar yr un er enghraifft gallu rhedeg sudo gwagle ac wedyn RPT Cysylltnod a wedyn cachu, ac wedyn diweddaru, fel hyn. Ac mae'n nawr yn rhedeg. Mae'n nawr yn diweddaru yr gwybodaeth ar y cyfrifiadur, ac os yr hyn yn gwneud hyn yn reolaidd, mae'r hyn sydd yn rhedeg yn eithriadol yn gyflym, roedd hynny'n Dim yn nawr, dim ond oddeutu dau eiliad, ond os ydyn ddim yn rhedeg y gorchymyn am misoedd, fe allai hyn yn cymryd hyd at dou munud neu fwy. Felly, ynglŷn at yr APT cysylltnod cyfan, mae'r hyn hefyd yn defnyddiol os ydyn eisiau i ymholi ynglŷn at y meddalwedd sy'n diffygio, er enghraifft os ydyn Mae'n bennu ar ein cychwyn ar gyfer yr meddalwedd sydd yn galw PTV, sydd yn golygu fideoedd. Nawr mae hyn yn dweud mae'r er strategaeth diweddaraf oddi wrth yr cadw far, sef 2020.29.2 cysylltnod 3 ar gael oddi wrth y cadw far.

Fe bydd hyn yn angen 45.1 o megabyte, ydych chi'n eisiau mynd ymlaen? Ydw. Nawr, wedi updatey 5 munud, mae'r um, sefydliad wedi ei gorffen, ac rydyn ni'n gallu cadarnhau hyn trwy redeg yr un gorchymyn fel hyn, sudo, gwagle, apt gysylltu not, cydfan, ac wedyn yr adwyaeth, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd, ac wedyn doddiad. Dyna ni. Nawr mae'n dweud mae'r er prydegaeth olaf sydd ar gael wedi ei sefydlyd ar y cyfrifiadur. Dueddol ugain pwynt diddem naw pwynt dau cyswllt nod tri. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn, dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen roedd yn ddefnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl!